Roj baş. Em bi dersek nû dîsa bi hev re ne. Em ê di vê dersê de bi dorfirahî dengê hil yanî leya halê hazir me ji alfaba tirkî anî û em di kurdî de bi kar tînin, em ê dengê wê û secereya wê, kombînasyona wê ya di zimanê kurdî de wateya wê çi ye? Em ê hinekî wê bivekolin. Dost û nas kêmekî fêhmkirinê de dibe em zehmetiyê dikişînin. Heke hûn deng deng wisa berfireh ser bisekinin belkî baştir were fêhmkirin. Ji ber vê me jî pêşniyara we berçav girt. û em hêvî rê bozayê ku Suediyê bi kar bînin, yanî hêdî hêdî di navbirê de me gotibî hememê mîtiyolojî û ew çîrokên ji beriya dîrokê dibêjin hem wa vebêjin, şîrove bikin û çareser bikin, em jî di navberê de deng deng wisa dersa xwe dewam bikin. Encamda zimanê kurdî deryayek e. Belê Em dest pê bikin. Niha di zimanê halê hazir wekû akademî kurdî tê dizanîn jê re tê gotin le. Hûn dizanin belê niha jî me gotibî me hemî dengên xwe bi taybet radengê xwe dengê we ji alfabeya tirkî anîye û em bi eyê dixwînin le, be, Ce. Aha. Me gotibî heval bila dikarin heçî temaşe nekî bila dersa alfaboya zimanê kurdî taybet yên alfaboya zimanê kurdî kombînasyon me hemî daye. Hûn dikarin temaşe bikin min ji we re lîsteyeke lê ji tikê jî çêkin. Tamam. Ama di navê navê vê dengê, vê radengê di zimanê kurdî de hil e, hil, hil. Temaşe bikin, le dinivîsin, le. Ama xwendevan dema em dixwînin, em hil dixwînin. Mesela İngilizî de kê weke kü na weke ke naxwînin, kü dixwînin. Anî? Em ê jî hil dixwînin. Zanî? Me gotibî di zimanê Kurdî de bîst û yek radeng hene. Her radengek kombînasyonekî malbatek ya peyva sembolîze dike û ew kombînasyon di kêne hev peyva çêdike. Baş e, kombînasyona hil. Çi sembolîze dike di zimanê kurdî de? Meselê Zazayîn, ra, ra, he, heyînê sembolîze dike. Baş e. Fe, ferê sembolîze dike. Mesela qê deng sembolîze dike. Baş e, hil çi sembolîze dike? Hil bilind û ziwa, ziwa. Hişk, ziwa, giranîya wê ziwa em bêjin sembolîze dikî. Mesela kombînasyona wê di nav xwe de dibe du beş. Beşek ziwa ye yek bilind e ama navend bilind e. A, tamam. Bilind. Hem aliyê fîzîkî bilind hem aliyê qedrî manevî bilind. Misal em temaşe bikin, li vê dê hevalino temaşe bikin em navê jûriyê bi çi nav dikin? Bilind. Bilind. Peyva giştî ew e, bilind. Navê wê yê giştî ew e, ne wayek bilind. Ha. Baş e, niha em bilind rapir rabikin û pişt re derbazî beşên wê bibe. Tamam. Bilind e hevano ne? Me. Bi daçek e. Zimanê kurdî wisa ye ji parça pêk tê. Bi daçeke, daçeka bi ya biyînê ne. Daçek kom kirin hil. Bilind yanî kom kirin giş Giş, Na. Kom kirin tî. Encame, encame, Çalekiya giştî ya bi hil. Çalekiya, ev e çalekiya heval no, giştî, na giştî ye, me pir gotibî hevalê nû tevlî me dibin bila dîsa ji kerema xwe sêrî ve me temaşe bikin, vîdeoyê me temaşe bikin. Na giştî ye, Leya helê hazir hile em çi dibêjin çalek ya giştî ya bi hil yanî ya bilind navê giştî ye bilind navê giştî ye. Na heta vêdê tamam e ava em naxwazin vîdyo me zêdetir dirêj bibe em temaşe kin. Vêdê em dibe kardêr. Rehmetiyê Celadet Bedirxan gotiye lêker. Pêşniyara min her kes hema ne rabe bi na bi serê xwe jî karekî neke. Tu zanî mesela li vêdê pirsgirêkê zimanê kurdî yê avanê hene. Hetî nizanba ava nû çi ye, yê ya pisal hene, ya pisal ne teknîkî îşte dema em paşdaçeka bi ayê bixwîne ra, da ji xwe ew qetîyen nabe dizanî û dema nizanim em ji lêkeyê re bijîn kar ev mesele safî nabe, pirsgirêkê vî zimanî yê avanî hene. Kes nikare ti pîvana ji vî zimanê re deyne. Pîvanên wî yê ji beriya sed hezar sal a fîlozofên dinyayê de herî mezin danîne. Ew qas bi aheng hûna ne heta bi roja we jî tu dibînî em dikin ok em nikare xwe bikêne raza we. Em nikare xeyal bikin raza we. Berdem xwe bikin em nika xiyal bikin em hê îzafê ve û dade ve û nizam kar ve nizam çi ve mijûlin. Ji ber wê pêşniyara min em bêhna xwe fireh bikin. Hinek dijî aswa xwe ber fireh temaşe bikin. Yê dibêjin peyvanên Nemir Celadet Bedirxan jî bêjim heval no. Di zimanê kurdî de peyvanê sitiyê zamanê Berpanîr zidetir ti peyvan hatine çêkirin. Luther dibêje nizamçiya Almanya çêkirine nizam girên çêkirine ezakî çêkirine heval û ew li wê de ew ziman çêkir. Ziya Gökalp zimanê tirkî çêkir. Li wê de ev ziman tu nika çêkir ji ber ya sal hezar sal e hatiye çêkirin. Pîvanê Celadet Bedirxan yên nizamkê nînin. Pîvanên zanistî yê vî zimanî hene. Divê em lê bigerîne peyda bikin. Niha me got kardêr heval ma. Kardêr. Feke heval dibêjin pir nîqaş tê kirin çawa hûn gihatin va encama. Wino hevrûkirina peyva de em gihatinê. Dema tu peyva hevrû dikî xwe gihandin tiştekî ewqas zehmet nîye. Feke temaşe bike. Hel ciniqî. Bilind. Hil beyî, bilind. Hil kir, bilind. Hil da, bilind. Hil anî, bilind. Hil weşa, bilind. Hila ost, bilind. Hil çi dike heva nolwedî? Hil bilind e. Bilind. Baş e ev kardêr bin me got. Na em werin nava, nav, bilin. Lat, çalek ya bilind, yanî ya hil, çalek ya hil. Lam, Hiliya mirov. Zanî? Al ya hil. Her vêdê hûn dizanin qanûnekî ya wê heye, ya hil. Dil, dayîna hil. A dil, ya dil. Dibêjim erebî merebî ev hemî kurdî ne heval. Ya dil. Gul. Hêza spehî û hil. Navê her spehî Kurdan gulêkê ye. Gul, hêza spehî û hil. Heh. Mela, heta nava dizaniya navek erebî ye, bi nehewirine. A Paşgira mêtiyê ye ya biyînê ye. Heval dikarin dersa de temaşe bikin, her çî nizane a. Li vê dê mel dimîne heval. Mirovê hil, mêya hil. Ê me ne mirovên zanena yê asta zanînê de bilind in. Mirovên hil. Tamam. Melek wek hez e. Mel. Ev ek paşgêra mutlaqtiyê ye. Vê ca ev li vê dê mirovê hil yê mutlaq. Yê kesîn. A cihê xwe asê kirî tamam. Temaşe bike, li vê dê bilbil. Ew navê di zimanê kurdî de du cara hil tê xwendin. Yanî pir bi qîmet e. Bilbil. Bi hil bi hil. Ya perva qîmet. Şehlûl jî weke ze ye heval. Heh. Şehlûl. Heh. Leylek weke ze ye. Ema li vê dê şehlîl û bilbil aliyê qedrî de bilind e. Leylek aliyê fîzîkî de. Ya şeklekî wisa pir bêmenîs dirêj e. Leyla jî weke ze. Heta niha dibêjin ereziya. Laleş. Vay kezo. Laleş. Hila. Hilşa. Serkeftî. Ev şa û serkeftinê e, ew ê didike. Lehî we keza. Bilind dibe. Lehl vêdî heye çi ye nizanim hevala divê re lêkure çikî îl vêdî aidiyeta lehiyê bi lehê re çê dike. Ha. Lêv akeza bilind e. Têgiştî? Lor tevgera mezin û hil. Navê tunzan navê gel gel e. Gelê kurdê demekî ye. Herhal dilwêdî nav û serê keme. Tevgera mezin û hilî. Lîr wek heza. Tiştên laşê min de bilind dibin. Lî. Tevgera eybê hilî. Tamam e. Lers wek heza. Bilind. Lers. Zanî. Xelat wek heza. Çalek ya bilind ya axê heval o. Xelat. Çimkî kurdî de ax make, her tişta bi qîmet bi axê hatiye sembolîze kirin. Em werin ziwayê hevalno. Niha hevalno me li vê dî çi gotibî? Me gotibî kombînasyona hilê di nav xwe de dibe du beş. Ziwatî û bilintiyê sembolîze dike, ema navind bilind e. Hişbîr nekin. Niha li wê de peyva secera peyvên yan jî malbata peyvên mînak, mînakên malbata peyva, kombîna beşa hilê me li vê dê de heval na. Ev vê dê kardêr ve nav bilind tamam e. Li vê dê hilê li vê dê nav. Ha? Temaşe bike hemî peyvên di zimanê kurdî de wisa ye heval. Hemî peyv bi dengên cuda ji hev têne tûrehkirin. Di temaşev gel vê dê kir hatiye bi hil û kir hatine gel hev peyva hilkir çêkirine. Vê dê hil û da hatine gel hev peyva hilda çêkiriye. Bide Da çeka bi û paş da çeka da hatiye gel hev peyva bi de çêkiriye. Zimanê kurdî wisa ye. Hemî ji paşgir û pêşgira û ji hevgihandina da çeka û kombînasyona peyv tê çêkirin ji ber ku peyv hemî ji bîst û yek malbata hatine tûrehdar kirin. Heke ew rêbaz nehatibiya bikaranîn me niha sed peyv bikaranîbîne. Hemî wisa hatine cih çêkirin. Hemî nêzîkî hev e. Peke, lat, belkî mirov dibêje ma çi têkil ya lat û melek bi hev re heye? Heye ya. Lat fîzîkî bilind e, tehtek bilind e. Melek manevî, qeddî bilind. Leylek Fîzîkî bilind e. Bilbil pir kiçik e ama fîzîkî yanî qedrî hûn dizanin ku Kurdistanê de Şalîl û Bilbil navo dengê ye. Belê. Niha em werin zoa. Temaşe bike hevalino. Zoa. Pişk. Li vê dê xulam heye. Em pir demekî dirêj fikirîn. Me di dewsa çareserkirina wê jî ewqa hêsan nebî. Yanî li vê dê bilinde de xulam em ê çawa şîrove bikin? Xela em ê çawa şîrove bikin? Xedar em ê çawa şîrove bikin? Xelet em ê çawa şîrove bikin? Ya çi têkiliya wê bilintiyê re heye? Dema li vê dê xelet be. Xelat û xelat, xelet çawa hem evê dê dibin falan tamaşe bike bo. Li vê dê hêl ziwatiyê sembolîze dike. Kombînasyon nav xwe de dibe, ev kombînasyone ev di nav xwe de beşek kiçik ya ziwatiyê sembolîze dike, ema navend bilind e. Mirovê ziwa heke, mirov, ziwa, ax û war. Mirovê ziwa ne mirov e jî biyîn e. Mirovê ziwa yê ax û war. Mirovê ziwa hişk. bêgir, bêqîmet. Xela, xela çi dibe? Ax berhem nade û mirov birçî dimîne, ji nêzû dimre. Xela.

Li vê de heman radenga bi kar hatine, yanî heman radeng hatine bi kar anîn. Heval li vê de hil ziwatiyê sembolîze dike, li vê de hil berzîtiyê, bilindiyê sembolîze dike. Ferq ev e. Çalekî ya ziwa ya axê, ax. Ji ber ku min ji we re got di zimanê kurdî de navend axe hevan o. Hema bêje her tişt bi axê hatiye pênasekirin. Mesele ji xwedê bigire heta xeletê her tişt bi axê hatiye pirsgirtin. Mesele xwedê çi bî me gotibî? Xwedê dayika axê bî. Xelet, çalek ya ziwa ya axê. Yanî xelet jî, pîroztî jî û nerastî jî hemî bi axê hatine pênasekirin. Ji ber wê ye dema em kurd bîriya tiştekî dike, ji welatê xwe cuda dimînin, li deriyê xerîbiyê perîşan dibin, dibêjin ax, ax. Îro bi xatirê we heta bi dersek de bînim bimîne di xêr û xweşiyê de.